Essalowmaleýkum hormatly ildeşler. Men žurnalist Allamyrat Rahymow. Bu gün iki müň ýigrimi ikinji ýylyň onunjy maýy. Azat Türkmen kanalymyzyň nobatdaky gepleşigine başlaýarys. Hormatly ildeşler, ine bilşiňiz ýaly, soňky günler ýollar açyljakmyşyn, pasportlaryň möhleti iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ahyryna çenli uzaldyljak, uzaldyljak diýen ýaly gürrüňler peýda boldy, habarlar peýda boldy. Şuň bilen baglanyşykly bir giden Jogap tapylmaýan soraglaram barda. Şolardan käbirlerine dek geçjek bolýan, umuman şu mesele bilen baglanyşykly bir gürrüň edilmegine zerurlyk bar diýip düşünýän. Öňi bilen ilki berilýän soraglaryň biri näme? Ynha şu diýýär, biziň diýýär elimizde köne pasport bar diýýär. Indi şu pasportyň diýen möhletini hem şu köne pasportyň möhletini uzaldarlar, mukajyp maňa sorag berýänler barda. Men gaty geň görýän. O soraga jogap berjek adamlar ol ilçihanalarda, konsulluklarda otyr bolýar, gel gel maňa berýärler. Men şoň üçin şolara maslahat berýän, şolar ýaly adamlara. E, nähili soragyňyz bar bolsa, şo soragy gönden gön ilçihana ýa konsulluga bermekden gorkmaň adamlar, men düşünemok. Şolar ýaly sorag bereniň üçin seni süýräp äkidenoklar ýa ýurduň içindäki garyndaşlaryňa azar berenoklar adamlar. Bir gorkmaly zatdanam gorkýaňyz, gorkmasyz zatdanam gorkýaňyz. Özüňiz ilçihana barmakdan gorkýan bolsaňyz şo soragy bermek üçin ilçihana barýan adamlar bar konsullyga pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin ýa başga iş üçin. Şolaň üsti bilen berdiräýiň şo soragy. Şun ýaly näp köne pasportly gelip ýören tanyşlarymyz bar bolan şolar nätmeli diýip şo soragy beräýsinler. Indi bu sorag näme üçin orta geldi şu wagt? Sebäbi indi bilşiňiz ýaly ýaňy ýakyn bir tekst ýaýradyldy. Serdar Berdimuhamedow ine 2024-nji ýylyň ahyryna çenli pasportlaryň möhletini uzaltmak barada karara gol çekipdir diýip. Şu tekstem soň Türkmenistanyň resmi habar agentliginiň saýtynda-da peýda boldy. TDH saýty na Türkmen döwlet habarlary diýilýän saýt şu Türkmenistanyň resmi hökümetiniň saýty. Ýöne şu taýda-da ýene-de bir dünýäde bir ýok hokga çykarylypdyr-da. O näme näme üçin muny hokga diýip atlandyrýan? Sebäbi Dünýäde bar bolan standarta görä, ýuridik standarta görä, halkara normalaryna görä haýsydyr bir ýurduň Prezidenti perman ýa karar çykaranda şo permanyň ýa kararyň nomry bolýar. Ine şu kararda Prezidentiň karary diýilýän şu kararda hiç hili resmi nomry ýok. Erteki gün Serdar Berdimuhamedowa ýüzlenip Pylan wagt siz şular ýalynda pasportlaryň möhletini uzaltmak barada karar çykarypdyňyz diýen ýagdaýyňyzda Men olar ýaly karar çykaramok, hany nirde haýsy nomer bilen çykardym diýse, oturybermeli adamdyr. Ýöne diňe bir tutaryk bar, olam ýa şu Türkmenistanyň resmi habar egentliginde çykdy diýlen tutaryk bolaýmasa, ol nomerläp bular karar çykaranokda. Şuň özi geň bolup otyr. Indi bu taýda Türkmenistana gezek gelende geň görerligem ýok-da, biz sebäbi bular ýaly hokgalar yzygiderli çykarylyp otyr. Indi şu tekstiň özünde-de bir giden bulaşyklyk bar. Sebäbi birinjiden-ä ýaňky aýdyşym ýaly Türkmenistanyň daşynda ýaşap ýören raýatlarymyzyň aglabasy Şu günki gün şo köne pasport diýilýän pasport bilen ýaşap ýörler. O köne pasport diýilýän adam siziň bilşiňiz ýaly Nyýazow döwründe çykarylan ol ýurduň içerki pasporty. Ýöne şo döwürler şony daşarky pasport hökmünde-de ulanmak bolýardy. Halkara bir ylalaşyklar baglaşyldymy, näme edildimi hökümet ara gatnaşyklar şo pasportlar meselesinde. Ýöne soň iki müň on birinji ýylda ýalňyşmaýan bolsam, Türkmenistanyň daşarky pasport diýip täze bir pasport girizildi. Şondan soňam şo pasport resmi ýagdaýda hakykatynda şo güýjüni ýatyrdy ozalky pasport. Ýagny şo ýurduň içerki pasporty daşarky pasport hökmünde ulanylyp bilinmeli däl diýlen düzgün çykaryldy. Ýöne şoňa-da garamazdan, şo döwürde şo pasport bilen çykan, çykyp, häzirki wagta çenli ýaşap oturan adamlar şo pasport bilen ýaşap geldiler. Käbir ýurtlar şoňa düşünipmi ýa düşünmänmi, şu ýaňy-ýakynda çenli kabul edibem geldiler şo pasporty. Bir ýurt kabul etmese, beýleki bir ýurt kabul etdi şony. Wiza-da basyp berdiler. Ýöne indi soňky wagtlar şo ozal kabul edip gelen ýurtlaram indi şony kabul etmän başladylar. Oňa-da esas bar, sebäbi o pasportda möhlet ýok. Dünýä standartyna görä, halkara standartyna görä daşary ýurt pasportlaryna hökman şo pasportyň gutarýan möhleti bolmaly. Emma ozalky köne pasport diýilýän hiç hili möhlet ýok aň gutarýan möhleti. Indi şo kynçylyk indi şu günki gün orta geldi. Indi şo barada-da ýaňky kararda hiç zat aýdylanok. şu Serdar Berdimuhamedowyň çykardy diýlen ýaňky kararynda köne pasport pasport bilen nädip adamlar ýaşamaly? Şony nädip uzaltmaly? Şony uzaltmak bolýarmy, bolanokmy? Hiç zat aýdylanok. Ine men tekstini okap bereýin. Dünýäde ýüze çykan ýiti ýokanç kesel, keseliň pandemiýasy bilen baglanyşykly halkara gatnawlara girizilen çäklendirmeleriň netijesinde häzirki wagtda daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak maksady bilen, şeýle hem Migrasiýa hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň ýigrimi dokuzynjy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi diýilýär. Soň aýdýar, Resminama laýyklykda, daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hereket ediş möhletleri ýigrimi üçünji ýylyň birinji ýanwary we ýigrimi dördünji ýylyň otuzynjy dekabr aralygynda tamamlanýan Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportlarynyň hereket ediş möhletleri iki müň ýigrimi dördünji ýylyň otuz birinji dekabryna çenli uzaldyldy diýilýär. Indi şu taýda bulaşyklyk döredýän zat, şu diýýär, şo pasportlar nähili, haýsy pasportlar diýýär. Iki müň ýigrimi üçünji ýylyň birinji ýanwary bilen iki müň ýigrimi dördünji ýylyň otuzynjy dekabry aralygynda möhleti tamamlanýan pasportlar diýýär. A iki müň ýigrimi üçünji ýyldan e, birinji ýanwaryndan öň möhlet tamamlanýan bolsa, onda näme etmeli? O pasporty alyp zyňaýmaly. A köne pasportlar nähili bolmaly? Ine, şoňa hiç hili aýdyňlyk ýok. Çün tekstiniň özi bir hili hem-ä bisowat, hemem logiki taýdan bir hili bulaşyk ýazylypdyr-da. Indi ýöne şoňa garamazdan, ine, şu günki gün, ine, biziň käbir raýatlarymyz eýýäm iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ahyryna çenli öz pasportlaryny uzaldyp bilipdirler. Ine, şolar ýaly pasportlaryň, uzaldylan pasportlaryň biriniň suraty maňa gelip gowuşdy. Men bu taýda ol basylan möhrüň bu taýdaky şol möhlediň dolmak baradaky kararyň nomerini görkezip biljek däl, hä, onda pasportyň eýesiniň tapylmagy mümkin. Indi şu taýda ine görşüňiz ýaly, ine şu Türkmenistana, Türkmenistanyň täze pasporty diýilýän pasportynyň möhleti ine uzaldylan otuz, ýigrimi dördünji ýylyň otuz birinji dekabryna çenli. Bu nämäni aňladýar? Siz gönden-göni şu wagt eliňizde şo täze pasport diýilýän zat bar bolsa, Şoňa möhleti henize çen gutarmadyk bolsa, siz göni baryp şo pasporty indi uzaldyp bilýäňiz. 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli. Ine şu pasport Istanbul şäherindäki baş konsullykda uzaldylypdyr. Onsoň hem häzir uzaldylanda indi diňe möhür basylanok eken. Şol adamyň aýtmagyna görä, şu pasportyň sahypasyny bir maşynyň içine, apparatyň içine salýarlar. Şo taýda möhür basylýar, daşyndan hem şular ýaly QR kod diýen bir e, kod basylýar. Şu taýda-da iňlisçe ýazylgy, Şular ýaly QR kod bolmasa, şu dokumendiň güýji ýok diýip ýazylgy. Şonuň üçin şu hökman şular ýaly QR kod basylmaly. Ine görşüňiz ýaly şu ine şu şu maý aýynda uzaldylan pasport şuň möhleti. Indi ýöne şu pasporty uzaltmak üçin häzir bizdäki bar bolan maglumata görä Türkmenistanyň daşary ýurtdaky ilçihanalary ýörite anketalar ýaýradyp başlapdyrlar. Şondan almaly siz. Ine şu meň elimde ine şu görkezýänim Türkmenistanyň Orsýetdäki Astrahan şäherindäki konsullygyndan alnan anketa şu. Bir gysgajyk anketa bu taýda orsça ýazylypdyr, ýöne Türkiýede ýaşaýan bolsaňyz, Türkmenistanyň Türkiýedäki konsullygy we ilçihanasy size ony türk dilinde bermegi mümkin. Ýöne siz hökman şular ýaly bir anketany eýýäm almaga hakly. Şunam şolary hökman beräýmeli. E, Türkmenistan ilçihana hem konsulluklar. Onuň Şu taýda doldurmaly bir üýtgeşik bir maglumat ýok. Görşüňiz ýaly şu taýda bar ýok adyňyz, familiýaňyz, ýaşaýan ýeriňizi. Hem hem şu alan pasportyňyz bar. Şu pasport bilen baglanyşykly zatlar ýazmaly, pasportyň nomeri diýdi. Haçan berilipdir, haçan alnypdyr, ine şu zatlar. A şonam hökman şu ýanky aýdyşym ýaly Türkmenistanyň ilçihanasy hökman şu ýanky ýaly anketany bermeli. Sizem Gör indi, barýaňyz-da, iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ahyryna çenli uzaldyp beriň diýmäge hakyňyz bar, şonam talap ediň. Onsoň, indi bula pasport meselesi bilen bagly mesele. Başga-da nähili soragyňyz bar bolsa, adamlar çekinip oturmaň-da, göni ilçihanaň işgärlerine pert-pert şo soraglaryňy beriň. Özem, şu bir haýyş bilen ilçihana baraňyzda gaýrat ediň-de bara, şu baraňyzda gul ýaly bolup barmaň, şeýdip el gowşuryp, sandyrap, Ýaşul jan, näme jan diýip barmaň. Göni baryň, olar siziň hyzmatçyňyz, siz olaň hyzmatçysy däl. Men öňem gepleşikdemde yzygiderli aýdyp gelýän. Şo taýdaky oturan haramlar siziň işiňizi etmeli adamlar, siziň hyzmatyňyzy ylgap etmeli adamlar. Şoň üçin baraňyzda gaýşaryp baryň. Meň diýne pasportymyň möhleti gutardy. Meň ýanha şular ýaly meseläm bar, ol şony sen çözüp ber diýip bar. haýyş edip, ýalbaryp, agamjan, nämejan, daýzajan diýip barmaň. Şonam eýýäm şony görkezýär, sebäbi men men näme üçin aýdýan, men käbir tanyşlam aýdýan, baryp diýýär, şolar bilen pert-pert gürleşýän welin, edil meň bilen deň derejede gürleşýär şolar diýýär. Özleri çekinip başlaýar diýýär. Sebäbi bilýär diýýär, häzir maňa sähel gödek jogap beräýse, bir ýerlerden çykjakdygyny, şonuň üçin şo maglumatyň çykmagyndan eýýäm gorkýarlar diýýär. Şony bilip goýuň adamlar. Özüňizi nähili alyp barsaňyz, şolaňam şoňa şolar ýaly size gatnaşygy bolar. Özüňi baraňda gul ýaly edip alyp barsaň, olaram saňa guluň eýeleri ýaly özüni alyp barar. Şoň üçin geň görüp oturmaň, olaň e, bular şeýdip bize ene gödek daraşýar, aý bize näme diýip diýip jogap berýär. A käbir beýlekiler bilen gürleşýän bolup, ýok sandyrap oturýar, bardym, göni pert-pert gürleşýän diýär. Borjum ylgap ýördi, hyzmatym edip. Ýene biri bilen gürleşýän goýun, aý ýüzüm alyp goýberdi, aý meňe gaýt, käýindi, gaýt sögündi, nämämi ejeme ýetdi, doganyma ýetdi, ilçana işgärdi. Onda de sen özüň ýol berýänsiň şoňa sandyrap, gorkup. Indi bula pasport meselesi bilen baglanyşykly. Indi soň indi Ýaňky perman diýilýän permandan soň, şu ene altynjy maýda hökümet maslahaty geçenden soň, ýene bir Watan habarlary ýene bir maglumat ýaýratdy. Ine şu hökümet maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti prezidente de teklip edilipmiş. Indi olam tek onam kim teklip edýär? Şu taýda pandemiýanyň öňüni almak boýunça ýörite bir topar diýip, bir topar döredilen. Şolar hamala prezidente teklip edipmiş, ine, şular ýaly maska düzgünini, köçelerde maska düzgünini ýatyrsaňyz, aý, onsoň ine, birazajyk daşary ýurtlara gatnawlary, howa gatnawlaryny ýola goýsaňyz, aý, ine, Awaza dynç alyş zolagyny açsaňyz, dynç aljak, dynç aljaklar üçin diýip teklip etdi diýýär. Indi buňa heşelle kakyp otyrlar adamlar, Aý ynha ýollar açyldy, aý ynha hemme zat gülala boljak, güllük boljak diýip. Onsoň ol ýaňky o habaram ilkinjileň biri bolup ýetirenem kim? Şu Atawatan kanaly diýip, Atawatan Türkmenistan ýa-da Atawatan TV kanaly diýip bir Ýutubda kanal bar. Şonam ynha şu režimiň ýalýagysy hyzmatçysy Döwran Orazlyjow diýip biri alyp barýar. Bul adam kim? Bul adam günden-güni şol Berdi Muhammedowyň ýegenleriniň adamsy şu. Men bunu näme üçin aýdýan häzir men oňa da gaýdyp gelen. Indi şu ýygy giderli ýagdaýda şu Ata Watan telekanalynda şu başaryp bilse şu Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan syýasatyny, şu diktatoryň alyp barýan syýasatyny bir gowy adalatly syýasat syýasat hökmünde görkezmäge çalyşýanlaryň biri. Şoň jarçysy şol režimiň. Indi şulam şol 6-njy maýda ýaňky habar çykyp çykmaka hamala ine serediň bu maka nemäň wideosynyň adyna halkara uçar gatnawy başlaýar. Maska ýatyrylýar. Diýip özem gaýşarylyp şu taýda eden çykyşynda-da hamala şony bir özi açan ýaly edip tas bir özi açan däldir öýdenok şony. Ýollary açdym diýen ýaly edip. Ine biz diýen ýaly hoş habar bilen çykýarys. Ine şular ýaly ine ine gowulyklar, ine gowy kararlar kabul edildi näme diýip. Indi şu aşagyna serediň. Birinjiden bir adamyň beren habarynda bir täk hiç düýpli umyt döreder ýaly zat ýok. Ony men ýene gaýtalaýan. Watar habar habarlarynda aýdylan zat nämeden ibarat? Şu bar inha ýollar açyldy ýa täzelik boldy diýilýän zat. Birinjiden ha şol maska düzgüni hamala köçelerde ýatyryljak. Diňe köçede, transportyň içinde sen dakynmaly. Sen hatda öz ýeňil maşynyňda ýeke özüň sürüp barýanam bolsaň, saňa häzir ýene-de şol ýolda duran itler bar, ýaňky polisiýa gözegçilik gulluklary. Şolar ýene saňa jerime salyp senden ütü bilýär. Olara bakan ara-ara ýene mümkinçilik goýuldy. Jaýlaryň içinde edara kärhanalarda jaýlara gireňizde ýene maska dakynyp girmeli. Diňe açyk howada daşarda indi şo maska düzgüni ýatyryljakmyşyn, ýatyrylmagy teklip edildi diýip, ol hem birinji iýundan şo maglumat berildi. Eýleki täzelik, ýollar açyljakmyşyn diýilýän bölegi nämä degişli? Ol diňe hepdede bir gün, bir uçar ýekeje uçar Dubaýa uçmaly, bir uçaram Germaniýanyň Frankfurt şäherine uçmaly. Ana boldy, şol ýollaryň açylyşy şol. Olam häzirlikçe diňe teklip edilýär, birinji iýundan şony edäýseňiz diýip. Beýleki üçünji täzeligem näme üçin şu Awaza Dynç alyş zolagynda on bäşinji maýdan başlap adamlaryň dynç almagyna, şo taýda deňziň kenarynda dynç almagyna açyk mümkinçilik berilmeli. Indi şol ýaňky karantin düzgüni şo taýda çäklendiriş düzgüni ýatyrylmaly. Ha indi ýatyrylan-da, oňa şapak çalyp ýeşelle kakyp oturmaga nähili esasda? Awazada dynç alyp gördüňizmi? Şo taýda myhmanhanalaryň bahasy näçe? Şo taýda hyzmatlaryň bahasy näçe? Şu adaty Türkmenistanyň raýatlarynyň şolaryň gurby çatyp şo taýda dynç alar ýaly mümkinçilik barmy? Bizdäki bar bolan maglumatlara görä, aýdyşlaryna görä, Awazada dynç alaňdan o gidip Antaliýada, Türkiýäň Antaliýa, Alaniýa şäherlerinde şo taýda dynç alaryň arzan düşýär diýip otyrlar-da. O taýda onda dynç aljaklar kimler? Ýene-de şolar, şo ýegenleň adamlary ýa şo çinonikler, pullyja adamlar bolmaly. Otay onda bu ýaňky indi wideoň aşagyny seredýän. Şu täzelikden soň şuňa alkyş okap şu döwra ýaňky döwran Orazgylyjow diýilýän şu jarça alkyş okap bir biziň raýatlarymyz bolup teswir ýazypdyr serediň. Hem orsça hem türkmençe. Aý üstünlik işiňizde agam. Işleriň ileri bolsun. Aý işiňiz üstünlik agam. Aý köp sag boluň täzelikleriňe sag boluň adamlar serediň ýöne sag bolsun bolup dur. Hem ors dilinde, hem türkmen dilinde. Serediň. Bar ýöne şuňa. Ýaşuly ömürjügiň bolaýsyn. Prosta diýip ýazýar biri. Arkadaga şöhrat biziň aladamyz edýär diýýär. Arkadaga şöhrat biziň aladamyz edýär. Serediň. Allah ýalkasyn. Ýöne seret. Ýöne alkyş bolup durandyr. Men bu näme üçin şuňa ünsüňizi çekýän? Şu zatda men gulluň psihologiýasyny görýän, ýaňky raýatlarymyzyň ýazýan teswirlerinde guluň psihologiýasyny görýän. Näme üçin men ony beýdýän? Bir tarapdan bular bir gowulyk edýän ýaly görkezen bolýar. Beýleki tarapdan häzirki girizýän zatlary görýäňizmi? Täze düzgünleri. Serdaryň gelmegi bilen. Olanha aýal gyzlaň ýüzleri ýaňky boýatmaly däl, kraska ulanmaly däl, reňk ulanmaly däl. Dyrnaklaryna çenli şony reňklemek bolanok. Ay ulag maşynlarynyň öňünde oturmak bolanok. Indi häzir näli täzelikler hukuklar çykyp başlady. Indi de aýal gyzlaň hatda şu büdjet edaralaryny işleýän aýal gyzlaň Işgärleri ýa-da şol býujet edaralarynyň emelli gözellikden ýüz öwürmek hakynda dilhat alyp başlapdyrlar. Munam Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy aýdýar. Muny bizem derňäp gördük, şular ýaly maglumat hakykatdan hem bar. Eýýäm şu býujet edaralarynda işleýän aýal-gyzlardan dilhat alýarlar diýýär. Nähili dilhat? Men şu reňk ulany aýsam, boýag ulany aýsam, gözüme, gaşyma bir çalyp ýa saçymyň reňkini üýtgedäýsem, şonam üstüni açan ýagdaýyňyzda men edil şo günden meni işden kowmagyňyza men razylygymy berýän diýip görgüliler bar-a. Şolar ýaly zada razylyk berip dilhat berýärler edara-kärhanalar. Onam şo ýagdaýam yzygiderli derňäp duran indi bir topar döredipdirler. Buň üstesine, Indem türkmen hökümetde aýal-gyzlary ýurtdan çykarmazlyk meselesini maslahat edip başlapdyr. Indi bi o zatlardan-a geçen indi, ulagyň öňüne münmek bolanok, ýa-ki boýa ulanmak bolanok, ýüzüňe-gözüňe, saçyňa. Indem diýýär, daşary ýurtlara-da şulary aýal-gyzlary goýbermezlik barada häzir maslahat edip otyr. Ine, şu Serdaryň gelmegi bilen bolýan zat. Oň üstesine, häzir indi soňky üç-dört günden bäri, özüňizem bilýänsiňiz, Türkmenistanda internet ýitdi, adamlar, internet ýitdi. Häzir imo ýazsaňam, imodan hem geçenok. Imodan hem häzir hat geçirip bolanok. Indi şo barada Türkmennews neşirem ýazyp otyr. Indi şuňa-da häzir alkyş okap oturlar. Aý, serdar, aý, arkadag, aý, minnetdar, aý, ýaňky habary ýer ýetirip oturan Döwran Orazylyjowa-da, aý, Alla ýalkasyn, aý, şular ýaly habarlary ýetirip otur. Hamala şol habarlary döredýän şo ýaňky Döwran ýaly. Şu kararlary kabul edýän Döwran ýaly. Men näme üçin buňa gul psihologiýasy diýýän şu adamlaryň ýaňky bolşuny. Sebäbi şu görüp oturan zatlarymyz bar. Şu döwleti Türkmenistanyň içinde birgiden kanun bozup jenaýatçylykly zatlaryň düzgünden girdendigini görkezip otyr. Häzir ýurduň bir şäherinden beýleki bir şäherine geçjek bolsaň bilýäňmi adamlar ýörite komissiýadan geçmeli. Resmi ýagdaýda gitjek bolsaň häzir. Ol gaçak ýollar bilen däl. Häzir sen göni gitjek bolsaň. Açyk ýoldan, dogry ýoldan häzir Mardan Aýdaly gara ýoluň üsti bilen göni dogry Aşgabada gitjek bolsaň, Şo taýdanam şol ýol gözegçilik polisiýasyna yrs arakdyrman, şolara para bermän geçjek bolsaň, sen näme etmeli? Sen ýörite komissiýadan geçmeli. O komissiýada sen bir delil görkezmeli. O delil hem gaty çynlakaý delil bolmaly. Sen ýa sadaka barýaň, ýa ýasa barýaň. Ýa sen keselläpsiňmi? O barada-da sende ýörite e, güwänama barmy, tassyklama barmy e, lukmanlardan? Şolar ýaly zatlaryň esasynda onsoň şu ýanky toparyň agzalary Karar kabul edip bolýa onda saňa şular ýaly esas bar bolsa onda sen git diýip rugsat berýä. Dur how. Men öz ýurdumda, men öz watanymda. Men mysal üçin Marydan ýa Lebapdan göni Aşgabada dynç almana gitjek. Aşgabadyň gözelligini görüp gaýtjak, gezjek, öz tanyş bilişlem dost ýarlam bilen oturyp çaý içjek. Nahar iýjek, gezjek. Bolanokmy? Ýok, bular aýdýa bolanok diýä. Bolanok diýende şu düzgünem Gurbanly Berdimuhamedow girizdi. Şona men idem tek ýatyranok serda. Şular ýaly düzgünlerden doly bir giden çäklendirmeden doly henize çen ýurduň içi. Ol maşynlary, ulaglary reňklemek, gara reňke reňk boýamak bolanok, ýene gör, bir giden zatlar. Şu zatlaryň özi nämäni görkezýär? Şu zatlaryň özi bizi gulçulyk ýagdaýyna, bizi bir konslager ýaly düzgüne salandygyny görkezýär. Hemme biziň Konstitusiýada bar bolan fundamental hukuklarymyzyň elinden, elimizden alnandygyny görkezýär. Indi bu näme diýýär? Ogly gelen bolýar-da, indi şo käbir şu kakasynyň eden jenaýatçylykly ýaňky ýaly düzgünleri bar, kakasynyň girizen jenaýatçylykly düzgünleri. Ýene bir gezek gaýtalýan, bu jenaýatçylykly iş bolup. Şo düzgünden käbirlerini ýatyran kişi bolýar. Olam näme müşin hepdede bir gezek Dubaýa samolýot uçjak müşin. O näme üçin alym öýle Dubaýa ýa-da Frankfurta olam hepdede bir gezek. O näme üçin türkmenleň esasy jemlenen ýeri bolan Türkiýä açylanok. Şu hakda pikir edeňizokmy adamlar? Eger bular raýatlary getirjek bolsa öňi bilen uçurlaň howa gatnawlarynyň ýoly goýulmaly ýurdy haýsy Türkiýe dämi? Şo taýda dämi biziň esasy aglaba raýatlarymyzyň ýaşaýan ýeri. Özüňize sorag bermediňizmi, näme üçin onda Türkiýe bilen açanokda ol Arap Emirlikleri bilen Germaniýa bilen açjak diýen bolýar. Olam hepdede bir uçar. Sebäbi şolaň ýegeniň, şolaň ilen çalanlarynyň esasy gatnaýan söwda edýän ýeri Dubaý bilen Frankfurt. Şolaň bizneslerem şo taýda. Şoňly şolaryň gatnamagyny hemem şolaň biznes partnýorlary bar şolar bilen hemşer bolup ýören daşary ýurduň raýatlary, ol araplar hem nemisler hem ýewropaly. Şolaň gelip gidip durmagyny üçin ýol açylýar bu taýda. Ol heşelle kaka otyrsyňyz sag bolsun aýt. Hany ilki görkezsin bular. Hepdede bäş alty sany uçar ýola goýsun ozalky bolşy ýaly Orsýet diýdi, Türkiýe diýdi, Belarus diýdi, Ukraina goýsun hany biz göreli ilki. Onsoň şonda-da size alkyş okamaga zat ýok, adamlar. Näme üçin alkyş okaýaňyz-aý? Bular etmeli işi şolaň. Bular häzir etmeli däl işiniň käbirlerini, käbir jenaýatçylykly, ýa ýene bir gezek gaýtarýan. Şu girizilen jenaýatçylykly düzgünden käbirlerini ýeňleden kişi bolýar. Özlerem ýeňleden kişi bolýar. Şoň üsti bilenem Siziň gözüňizde bir ullakan bir iş edýän adamlar bolup görünjek bolýar. Sizem hakykatdanam şony şolar ýaly kabul edýäňiz. O Günbatar ýurtlary men geçen gepleşigimde de aýdandyryn. Ol Hindistan Britaniýanyň koloniýasynda bolanda näme üçin mekdep açmandyrlar? Ine Günbatar ýurtlarynyň bu örgideni şu häzirki ösen döwletler diýilýänler şu ýaňy ýakyna çenli, şu 20-nji asyryň ortalaryna çenli bir giden daşary ýurduň raýatlaryny gulçulykda saklap, şolaryň gul zähmetini ulanyp, şeýdip öz döwletlerini baýatdylar. Şeýdip şo taýda tütjar-tütjar kapitalistler, milliarderler peýda boldy. Şu gul zähmetiniň netijesinde. Olar hem nädip şony amala aşyrdylar? Şu baran ýerlerinde hiç haçan mekdep gurmandyrlar. Mekdep gurmandyrlar. Iň bolmanda başlanyş bilim hem bermändirler. Näme üçin? Adamlary näçe am saklasaň, näçe nadan ýagdaýda saklasaň, şonça-da olary ulanmak aňsat. Şonça-da şolaryň gözüne sen halasgär bolup görnüp bilýäň. Gul diýilýän guluň psihologiýasy nämeden ybarat esasda? Şu öz eýesine we şu guluň eýesine halasgär hökmünde garamak. Guluň eýesi hem şony gazanmaly. Şu biziň naharymyzy berýär. Şu biziň iýjegimizi bermese biz açlykdan ölýäs diýlen düşünjäni döretmek. Şonam döredipdirler. Ýaňky ýaly bilim bermän, sowat bermän. Ol diňe bir gul zähmet däl, ol ýaňy-ýakyna çenli ine ha Britaniýa ýaly ýurtlar, ine internetde ýöne British Concentration Camp, ýaňky Britaniýanyň konsentrasion lageri diýip ýazsaň iňlisçe, çykyp dur, ine şu görýän lageriňiz bar, şu şu ýigriminji asyryň başlarynda alnan suratyň lageri, şu näme konslager. özem Britaniýa degişli Günorta Afrikada ol diňe bir gulçulyk obalaryny däl, konsentrasion lagerleri döredýärler, daşy çit tenekli, içinde şular ýaly palatada janky şo görgüli afrikalylar şunda ýaşaýar. Bitada mekdebe beýlede dursun, ştada mekdep görünermi? Mekdebe beýlede dursun. Bu indi şol Germaniýanyň faşistleriniň döreden konslagerleri bar, Gitleriň döreden ikinji jahan urşunda. Şulardan nusga edip alnan zat şol. Şular ýaly edip döredipdirler. Soň şulary diňe bokurdagyny işledýärler. Agyr zähmet çekdirip bokurdagyny işledýärler. Ine şolaň suratlary. Ine şu Britaniýanyň döreden konstagirleriniň görnüşi. Hakyky fotosurat arhiwni arhiw suratlary şu. Ine şular barada magul ine ýörite näme de bar. Makala da bar iňlisçe. Ine 1901-nji ýylda alnan surat ine. Günorta Afrika ka, e, nemesi, konslager diýip. Özem de dokumental, arhiw dokumentleriniň esasynda subut edilen zat. Şu Günbataryň şol kanalýalist ýurtlary konslager diýilýän zady, ine Keniýada döredilen konslageriň ine adamlar. şu nemisleň döretdi diýilýän konslageri ilkinji şu nusgalary ilkinji fundamenti günbataryň şu häzirki ösen döwletler diýilýän döwletler tarapyndan döredilen zat ol daşary ýurtda şol e, öz eýeçiligindäki koloniýalarynda soň gitler şolardan göçürip alýar Şeýdip bular baýan nemeler da men bu zatlar näme üçin alyp otyryn? Näme üçin şolary şu gullary sowatsyz saklapdyrlar, bilimsiz, mekdepsiz. Täze ýan gaýdyşym ýaly Guluň psihologiýasy şol. Şol öz eýesine meni indi şu halas edýär. Men şu bolmasa, şu maňa şu naharymy bermese, şu günki iýjek naharymy bermese, men aç ölerdim diýlen düşünjäni döretmek. Oň üçin hem adamlary sowatsyz saklamak. Indi biziňki häzir biziňkiler häzir nähili? Şol gul öz eýesine we gul meni edýär diýip düşünenok. Şu men şu, şu zähmetimi çekip-çekip özüme siňdiren bolsam, men bundan hasam bolelin ýaşap bilerdim, hasam gowy zatlary iýip bilerdim, hasam e, gowy şertlerde ýaşap bilerdim diýlen düşünje ýok gurla. Şu çekýän zähmetiniň zähmetini özüne siňdiren ýagdaýynda. Indi biziň türkmenlerimize serediň. Sag bolsun aýdyp oturan. Şu haramzadalar etmedik bolsa, ýankyýal düzgünleri girizmedik bolsalar, biz şu ýagdaýa düşmezdik. Biz şu ýagdaýa düşmezdik, biziň şu häzirki gözgyny ýagdaýymyzyň sebäpkärleri şol Serdar hem şoň atasy hem ondan aňyrda oturan ölüp giden Nyýazow. Indi bular bizi şular ýaly gulçulyk ýagdaýyna salyp, ondan şu gullara bir kim puçuk berersiň, adaty berip oturylan kaşasy bar, şu kaşanyň daşyndan hem bir bir aýdaly bir hepdede bir gezek bir bir bir bölejik şokolad berersiň. Şony ýaly edip begendirmek. Gul şonda özüni bagtly duýýar, Beh, meň eýäm, meň, biziň eýämiz şeýle rehimdar, hepdede bize bir plitkejik şokoladam berýär diýlen düşünje şoňa, şoňa alkyş-okar ýaly edýär guluň eýesi. Ä häzirkisem şudan, Berdimuhamedow dagyň şu, şu haramlaryň edip oturan zady şo dälmi? Ilk-ä özleri bizi gulçulyk ýagdaýyna salýarlar, çäklendirmeler girizýärler, hemme konstitusion hukumymyzy elimizden aldylar, ýurduň içinde hereket etmez ýaly etdiler, ýurduň daşyna girip-çykmaz ýaly etdiler, erkin söwda etmez ýaly etdiler, iýjek çöregimizi tapmaz ýaly etdiler. Soňam aýdýar, soňam näme diýýär? Hepdede bir gezek diýä biz diýä Dubaýa bir uçar uçurjak, soňam diýä e, Frankfurta uçurjak diýeli. Urra! Sag bol, Taňry ýalkasyn. Aý, eliň görüň dert görmesin Allajan seni ýalkasyn diýip otyrlar. O şu uçurlar bilen sen baryp biljek gumanyň barmy? Ýa sen dogar garyndaşdan hani şu uçurlar bilen çykyp bilýämka ýurtdan? Hani göreli. Ýaňky aýdyşym ýaly, olar özleri üçin ýola goýup otyr, öz biznes partnýorlary üçin ýola goýup otyrlar. An buny yglan edýän hem ýaňky ýaly Döwran Orazgiliýew diýilýän adamlar ýaly bu haramlar kimler onuň? Ine şoň şu taýda döreden firmasy barada maglumat bar. Şu Aşgabadyň ine Türkme Saparmyrat şa ýolunyň elli dördünji jaýynda Ýempaş biznes sentr merkez diýip bir merkez bardyr. Şo taýda şoň ýuridik ofisi bar. Indi özüňiz pikir edip görüň, Aşgabadyň merkezinde ýuridik ofis açyp, özem ýurist hökmünde şol ynha dogry maslahat atly şo firmaň eýesi hökmünde daşary dünýäň ähli ýurtlaryndan şo taýyp biznes maýa ýatyrjak firmalara, bizneslere konsultasiýa berýän, maslahat berýän firma hökmünde iş alyp barýar. hem ýurduň içindäki firmalara, bizneslere konsultasiýa berip otyr. Ine men şuň terjimesini okap bereýin, şu taýdaky reklamasyny. E, dogry, serediň ine, dogry maslahat hukuk bölümi diýýär. Ýaňky e, Döwran Orazolyýew Stiliýanyň firmasy şu. Dogry maslahat hukuk firmasy doktor Döwran Orazolyýew tarapyndan esaslandyryldy. Professional aklawçylar maliýe we professional aklawçylar we maliýe geňeşçileri bilen işleýän bu firma ýerli we daşary ýurt kompaniýalaryna kanuny maslahat hyzmatlaryny hödürleýär. Üns beriň, bu firma diýýär hem ýerli hem daşary ýurt kompaniýalaryna kanuny maslahat hyzmatlaryny hödürleýär. Biziň firmamyz halkara maliýe goýum halkara maliýe goýum kanuny Kompaniýa kanuny, Gurluşyk kanuny, Energiýa kanuny, Nebit kanuny, Söwda kanuny, Şertnama kanuny, Salgyt kanuny, Zähmet kanuny we dawa we düşünişmezlikleri çözmek ýaly ugurlarda ýöriteleşendir. Dogry maslahat hukuk firmasy maýa goýum sebitiniň çalt ösýän ýeri bolan Türkmenistanda siziň bilen hyzmatdaşlyga taýýar diýip. Ine şu şuň alyp barýan firmasy, şuň hödürleýän hyzmaty şu. Serediň, Islendik ugurdan ýa size maslahat gerek bolsa, siz islendik pudagy maýa ýatyrjak bolsaňyz, ýa-da siz ýa Türkmenistana gelip işlemekden howatyrlanýan bolsaňyz, dawa-jenjel meselesiniň nähili çözülýänligi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutuň diýýär. Şu zatlary biz çözüp bezýäris, berýäris diýýär, şu zatlaryň nädip çözülýändigini hem size düşündirýäris diýýär. Şu zatlar barada, ýaňky ugurlar, ulgamlar barada hemmetaraplaýyn konsultasiýa bermek, maslahat bermek, ýol görkezmek üçin sen sende nähili arka bolmaly? Şoňa-da kepil geçmek üçin şo zatlar. Ol diňe bir konsultasiýa bermek däl, şeýdeňde şeýdeňde ine seň işiň ugur bar, şeýdeňde şeýdeňde saňa ýol açylar, şeýdeňde ine şeýdeňde saňa seň maliýe goýmagyň üçin ýol açylar zat diýip, şo zatlary ugruny görkezmek üçin, ýoluny salybermek üçin sen Seň arkaňda ýegenler ýaly prezident ýaly güýç durmaz. Şolardan kepil almasaň, sen olara daşary ýurt kompaniýalaryna ýa islendik bir firma sen kepil geçip bilmeýäň ine, şeýtseň şeýtseň sen e, işiň ugur alar. Ýa men sana ine şular ýaly konstitusiýa, şular ýaly ýuwaly salgy berýän, şonda sen üstünlik gazanarsyň diýip sen kepil geçip bilmeýäň. Şolar ýaly adam indi mahabatlanyp hamala indi şu serdaryň häzirki gelen döwründe ýaňky ýaly göz boýagyçylykly kabul edilýän, yglan edilýän kararlary hamala indi Türkmenistanyň halkynyň aladasy üçin edilýän zat hökmünde görkezip, şular ýaly zatlar bilen propaganda bilen meşgullanyp gelýär. Biziň ilatymyzam, biziň adamlarymyzam ana ýaňky hem döwrana alkyşa okap otyrlar. Hem ýaňky karary çykaran hamala şo Serdara oň arkadagy, arkasyndaky duran atasyna çenli alyp jogap edýär. Bular ýaly derejede adamlar bir gulçulyk psihologiýasynda bolman, düýnüň gününe men geçenki wideomyň aşagyna ýene bir teklip berýär. Allamyrat diýýär, siz hem diýýär, Şu diýä serdaryň diýä kabul edýän kararlaryny diýä gollap diýä şoň şony diýä ruhlandyryp diýä gaýta öwüň diýä şo diýä indiki işler hem diýä e, ýaňky şular ýaly köpräk karar kabul eder ýaly diýä. Men aýdýan Ony hem sen öwmek ýoly bilen gitmeli. Soň atasynyň e, nähili diktator bolanyny üns beriň. Biziň gözümiziň öňünde diktator boldy. Atasam gelen wagtlary bir käbir işleri eden boldy. Biz ony inkär edibilemzok, elbetde. Oňyn zatlar eden zatlary boldy. Ýöne soň nätdiler? Adamlar şu Berdimuhamedowyň öz etmeli işini edýänligi üçin, ýaňy edip başlany üçin ondan pygamber ýasadylar-ow. Ondan but ýasadylar. Olam şomukam diýip, ozaň hasam edip başlan işinem gaýta bara goýup, täzeden Nyýazowyň etmedik zatlaryna çenli edip çykdy. Indi mana Nyýazowyň ol ikinji Ruhnamasyny döretdi. Ruhnamadan dyndyrdy diýip begenip otyrs welin, ana Oraza baýramynda metjidiň içinde eýýäm oň kitabyny okap otyrlar, Gurhany okaman, şoň ömrümiň manysy diýen kitabyny okap otyrlar. Ynha adamlar, siziň ýetiren derejäňiz şol. Şu ýaňy häkimiýet başyna gelip, ýaňy bir oňyn işler edip ugrady welin bar-a, ony öwüp-öwüp, öwlen oglan nä tersine meýdan eder diýýärdi. Ony şod etdiňiz. Indi häzirkiden hem şony ýasajak bolýaň. Men näme üçin buny aýdýan? öwme öwmelilärligini men näme üçin aýdýan? Birinjiden a bir öwür ýaly tek zat etmeli. Bularyň tek öz eden döreden pohlaryny düzetmeli öňi bilen. Bu Niýazowyň döwründen bäri döredilen zat. Soň öz atasynyň döreden bu pohlaryny bir giden ýykan ýumranjylyklaryny, bir kanunçylyklaryny ilki düzetmeli. Düzeltmeli şol jenaýatçylyklary täze aradan aýyrmaly. Onuň näme üçin bizden öwmeli? Biz gaýta ýazgarmaly, sen şuny et diýmeli. Sen indi bir zat edip başladyňmy, indi bulam bardyr diýmeli. Ine, şulam bardyr entäk öňüňde diýip, bunam düzetmeli sen diýmeli. Indi daşary ýurduň e, syýasatyndan mysal alyp görüň. Hi öz prezidentiniň etmeli işini edeni üçin öwüp beren e, ýurt barmy? Prezident men siziň işiňizi hyzmatyňyzy edeýin diýip söz berip gelýär, halkyň sesini alyp, söz berip wada berip gelýär. Halkam soň syn edip oturýar. Halk öwenog ony. Sen şo öz etmeli işiňi edýäňmi ýa edeňoňmy şoňa syn edýä. Sähel aýagyny gyýşyk başlap urasa, basyp urasa, ýere sokýa. Nähili ýagdaýda öwüp biler halk? Etmeli işiniň daşyndan bir zat etse, aýdaly ine şu gün ykdysadyýetiň ösüşi şu ýyl ine sen prezident bolup geldiň. Geçenki prezidentlikde Ýurduň ykdysady ösüşi aýdan üç prosent bolupdyr. Sen indiki ýyl, indiki ýyl şony alty prosende ýetirdiň diýer. Ana şonda seni öwüp bilerler. Şonda saňa bir plýus bir goşmak goýup bolar. Ýöne sen hem ol öz ozalky haramzadadan tapawutlanmaýan bolsaň, bir eliň bilen bir zatçy eden kişi bolup, beýleki eliň bilen hem on sany ýamanlyk edip oturan bolsaň, halka garşy ýaňky görkezişim ýaly. Biziň aýal-gyzlarymyza garşy girip otur, girizip oturan zady näme ol? Bir nobatdaky hokga dämi, nobatdaky bir jenaýatçylyk dämi adamlaryň hukugyny elinden almak dämi? Internedi ýapyp otyr. Şu zatlar size hiç hili alamat görkezenokmy? Onsoň biz näme üçin öwmeli-aý ony? Näme üçin öwmeli? Oşol olaň düşünýä ol öwürýän ol düşünýä. Hä, bularda ene guluň psihologiýasy bar. Men şu soka çenli bulara bulamak berip gelýärdim, indi bir bir bölejik şokolad berdim, bir kemput berdim, bul bular meni şeýdip öwüp otyr, hä. Bulary şeýdip onda oýnap bolýan eken diýen düşünjäni döredýäň siz bu bu hala haramlaň psihologiýasynda, beýnisinde. Siz şoňa mümkinçilik berýäňiz. Şoň üçin näme etmeli? Şu ýanky aýdyşym ýaly siz il ilçana barýaňyz-a. Ilçana baryňyzda näme üçin döşüňizi gaýtar gaýşardyp baryň diýýän. Näme üçin şolar bilen pert-pert gürleşiň diýýän. Sebäbi şolaň ýerini görkezmek üçin. Olaň ýeri näme? Olaň ýeri siziň hyzmatçyňyzyň ýeri. Size hyzmat etmeli adamyň ýeri. Sen baraňda şoň üçin gaýşaryp barmaly. Sen özüň han ýaly bolup barmaly gapydan gireňde. Emma olar görýär, Olar hyzmatçy, ýöne seredýä, gapydan gul girdi. Gapydan emedekläp şeýdip çuk görüp, gul girdi. Onda özi hyzmatçam bolsa, özi hana öwrülýä şeýdip. Siz öwürýäňiz. Siz öwürýäňiz. Hany men şolaryň gapysyndan baramda hany men bilen şolar şon ýaly gürleşjek bolsun hekemlik edip. A men tanyşlam aýdyp otyra, biz şolar diýe ýerinde oturdýas diýe. Pert-pert gürleşýäs, hatda men adym, familiýam bilenem gyzyklananok diýe şo. Men adym familiýamam bermän göni barýanda men Türkmenistanyň raýaty maňa şular ýaly zat gerek diýýän ol gyzyklananogam diýýär. Emma bir giden aglabaňyz baryp özüňiz eýýäm şu gapydan gireňizde gulçulyga goluňyzy çekip girýäňiz. Men gul ynha men emedekläp geldim diýip. Indem meň bilen näme etseň ediber diýýär. Soňam aglap gözüňiziň ýaşyny süpürip çykýaňyz. Maňa gul ýaly garady diýip. A sen gul ýaly gararda sen özüň gol çekip girýäňä gireňde, emedekläp gireňde, sandyrak gürleşeňde. Agamjan, uýamjan diýip. Näme bilen olar mynasyp boldy agamjan diýip ýüzlener ýaly. Pylany pylany iş diýip maksimum diýjek bolsa. Onuň talabyny aýt. Indi ola indi ýaňky meselä geldikde, Indi bular diýýär, ýene-de bulam öwjek bolýan. Aý diýýän-ä Berdimuhammedow, Berdimuhammedow gidenden soň indi ha diýýär, türmä basyp başlady. Ine bir giden adamlary ýaňy-ýakyn indi hökümet maslahatynda, Howpsuzlyk geňeşiniň maslahatynda masgaralap, agladyp, eňredip, ine türkmen telewideniýesinde toba edýänlerini görkezýärler. Indi Azatlyk radiosynyň habarlaryndan biri şu, şuňa bagyşlanan. Türkmen telewideniýesi aglap toba edýän ozalky azyk resmilerini görkezdi. Indi şonam käbir adamlar bar. Serdaryň bir edýän oňyn işi hökmünde şoňa baha berjek bolýarlar. Şul adamlar iýmit azyk gytçylygyny döreden, döretmäge gatnaşan adamlar. Dogry. Ýöne Berdimuhamedowyň döwründe şony görmedim. Indi Serdar şony düzeden bolýar. Ýurduň içinden gelýän maglumatlara görä, hakyky gytçylyk Şo taýdaky eden-etdilik manipulýasiýalar bar Türkmenistanyň içine gelýän azyklary paýlamakda, deň-derman, şolary elýeterli etmekde, döwlet dükanlarynda, hususy dükanlar şolaryň bahasynyň elýeterli bolmagynda, şonuň bolmazlygynda ýegeniň eli bar. Ýegeniň eli bar. Bular näme etdiler? Ýeňeniň günäsini ýeňenlerden aşakda dur, ýagny şolaň ylgap, şolaň hyzmatyny edip, şolara eritip öz bölejiklerini, paýyny berýän bar, ýagny şu edilýän manipulýasiýalardan, şu azyk gytçylygyny döredip, unuň bahasyny näçe esse ýokarlandyryp, şol gytçylykdan hem peýda görüp, soňam ýegenlere pul berýänler, indi şolary Häzir pida eden bolup, şolara jeza beren bolup, özünden adalatly bir serdar hökmünde görkezjek bol. Adalatly bol ýolbaşçy hökmünde görkezjek bol. Hany berýä berýän bolsa jezasyny ýegenlere bersin. Şo ýurduň içinde çöp batyp başy gymyldaýan şular ýaly meselede azyk ýetmezçiligi, azyk azyklaryň harytlaryň bahalarynyň gymmatlamagy bilen bagly meselede ýegenden gatyşmaýan ýeri bardyr öýdýäňmi? Şolardan bidin Şolar ýaly zada het edip bilýän biznesmen ýa telekeçi bardyr öýdýäňizmi? Ýok. Ýegenler hemme zada göz ýetirip otyr. Näçe nyrhyň näçeden bolmalydygyny kesgitläp oturan şolar. A bu nämeden bolýar? Ýegenlere jeza berilenok, bulara jeza berýär. Indi şu ýagdaý şu geljekki ýagdaýy düzeder öýdýäňmi? Ýegenler häzir şulaň ýerini tutjak täze bir telekeçilere, şirketçilere. Şu uny pylançadan sat diýse şolar satjak däl diýip ilerler öýdýäň. Şony satdyrýanlar kimdir öýdýäň. Ýene şolara gelýär, ýene şolaryň tohumyna gelýär. A bu oýun indi näme üçin oýnalýar? Adalatly şu täze gelen prezidenti adalatly bir prezident. Halkyň aladasyny edýän bir prezident hökmünde görkezmek üçin ýaňky ýaly bir giden şular ýaly betbagtlary türmä dykmaly. Emma şuň ýerine geljeklerine ýene birazjyk garaşyp görüň. Şuň ýerine geljekler ýene şo syýasaty alyp barýar, ýene şo söwdany edýär. Ýene şo bahalary galdyrmak, nyrhlary galdyrmak, gytçylyk döretmek, ýene şoň bilen meşgullanýar, görersiňiz. Olaň konweýer ýaly şu zatlar gaýtalanar durar. Halk nägile bolup ugrar? Kimdir birini pida bermelimi? Halkyň öňünde kellesini kesip, ýaňky şolar ýaly jeza bermelimi? Ýegenler gitmez. Ynha şular günäkär diýip aşakdaky şo ýegenden aşagyny emedekläp şolara öz paýyny ertip bilýän, bertip berýän telekeçilerden ýene günäkär ýasarlar. Şolar näme üçin edilýär? Gulluň gözüni boýamak üçin edilýär, ýaňky aýdyşym ýaly. Gul psihologiýasyny üstünden ýene-de manipulýasiýa etmek üçin edilýär. Siziň alkyşyňyzy almak üçin ana bir giden haramzadany türmä dykdym, maladis, berekella diýip şeýdip siziň alkyşyňyzy almak üçin edilýär. Sizem ana şeý diýip otyrsyňyz, diýýäňizem şony. Şoň üçin adamlar şu wagtky häzirki sähel bir döreýän oňyn özgerişlikler eger dörese-de häzir aýdaýaly, aýdaly. Ine pasportlaryň möhletini ine uzaldýar-da. Eýýäm şondanam görnüp dur, ýurduň içine siz ýigrimi bäşinji ýyla çenli gelip bileňzok diýildigi. Şoňa-da düşünmeýänler bar. Ýollar açylanok. Ýöne indi pasportyň hem möhletini iň bolmanda uzaldyp berdi. Ana uzaldyp başlady. Şuny nädip gazandyk? A şu wagta çenli ýaňy-ýakynda çenli şo möhletinem-ä uzaltmajak bolup her zat etdi. Şony halkara guramalary bize kömek edip edendir öýdýäňmi? Ýok, biz biziň özümiz gazandyk şony. Özümiz gazandyk, ýerli ýerden arza ýazdyk. Ýerli-ýerden goh tuzurdyk, yzly-yzyna çykyşlarymyzda gaýtalap geldik. Ahyrsoňy çydaby çydap bilmän şu zady edip ugradyk. Halkara guramalaryndan ýekeje-de basyş ýok, adamlar, aýdaýyn. Halkara guramalaryndan ýok. Şu guramalardan kömek boljak bolsa üns berip görüň. Şu tohum bilen, şu tohumyň, şu haram tohumyň edýän pysy-pyjurlyklarynyň arkasynda şu tohum bilen hyzmatdaşlyk edýänler kimler? Nirde şularyň esasy biznesleri günbatarda dälmi? Germaniýada, Britaniýada dälmi? Şular pullaryny nirde ýatyrýarlar? Bilýäňmi siz Londonda şu ýegenleň nemesi bar. Kazinosy bar. Kazino açmak diýilýän zady bilýäňmi? Bu günbatarda näçe näçe pul talap edýärler? Onlarça million däl, ýüzlerçe million, ýüz millionlarça serişde talap edýär. Kazino, kazino açmak diýilýän zat. Indi şolar şo pullary Türkmenistanyň içinden çotak çykaranlarynda şolara sorag berendirler öýdýäňiz, şu şu pullary siz nähili halal ýol bilen gazandyňyzmy? Nirde işlediňiz? Nädip gazandyňyz? Häzir men Londona baryp şo taýda bir 50 müň, 50 müň dollar çyk ýatyrjak bolaýyn bir şirkete. Men ýedi arkamy barlaýarlar. Men ähli eden işimi barlaýarlar. Nirden gazandyň? Hany her bir köpüňe hasabat geç diýip soraýarlar. Men pul ýatyrybilemok häzir hasabadyma şo taýda goýan ýagdaýymda men şo puluň çeşmesini men subut etmeli, delillendirmeli. Emma bular baryp o taýda kazino açýarlar, köşk alýarlar, köşk. Londondan, Günbatardan, Germaniýadan. Pullaryny şo taýda ýatyrýarlar. Hem Dubaýa ýatyrýarlar. A Dubaý diýmek näme? Arap Emirlikleri. Olaram Günbataryň partnýorlary. O taýda näme üçin jogap talap edilenok? Sebäbi şulaň arkasynda şu Gündogaryň biznes, Günbataryň biznesi dur. Şulaň arkasynda şu Günbataryň kompaniýalar kapitalistleri dur, şolar goraýar. O biziň o käbir jarşylarymyzy diňleseň, bular diýe Putine diýe ertip diýe ol sadakalardan diýe metjitlerden sadaka ýygnap diýe Putine ertip berýär. Indi şoňa ynanýaňyzmy? Şular puluny Orsýetde saklaýarmy? Ýa şular Orsýet bilen biznes edýärmi? Ýa Günbatar bilen biznes edýärmi? Bank hasaplary nirde? Günbatarda ýerleşýärmi, Orsýetde ýerleşýärmi? Köşkleri, kazinolary nirde ýerleşýär? Men bu taýda Putin bilen bilen arasy ýok diýýän. Ýok, ýöne bilen esasy gollugy, bilen esasy gollugy, esasy hapy işleri, esasy pul ýuwýan ýerleri Günbatar. Germaniýa, London, Gollandiýa. Hem Dubaý. Onsoň näme üçin indi indi siz sorag berersiňiz? Indi şu taýda şu soragyna şu sorag bar, şu çaka çenli 30 ýyllap. Näme üçin bular Niýazowa-da degmediler, näme üçin bu Berdimuhamedowa, e, e, e, Gurbanguly Berdimuhamedowa-da degmediler? Indi näme üçin bu ýegenlerine-de degenoklar? Günbataryň guramalary, demokratik gurama diýilýänler, ynsan hukuklaryny goraýjy guramalar näme üçin bulara garşy sanksiýa girizenoklar? Sanksiýa girizmeli diýip çagyryş hem edenoklar. Sebäbi bularyň barlary hem götde çat diýilýän zat. Barlary şoň puly bilen, şoň pulundan peýda görýärler, olar oň pulundan peýda görýärler, bile hapa biznesler oýnaýarlar. Hapa ýükleri Türkmenistan üstünden geçirýärler, Ýakyn Gündogardan, Owganystan, Pakistan, bar ýükler şu taýyp nirden geçýär? Tranzit bilen. Türkmenistanyň üsti bilen geçýär. A şolar ýaly biznesleri geçirmek üçin hapa, garaňky ýol bilen näresmi biznes etmek üçin Günbataryň kapitalistleri bileňem hap işlerine ýol bermeli. Şular bilen işleşip ýören kompaniýalaryň Kompaniýalaram şo biziň ana ýüz tutýan guramalarymyza kontrollyk edýär. Şolaryň fonduny döredýänler kim? Şo kapitalistler. Onsoň indi şu guramalar biziň haýyşymyzy ýerine ýetirip öýdýärmi? Şu Berdimuhamedowa ýa şuň ýegenlerine çäre gör diýip biz şulara öwrülip ýüzlenýäs. OBS diýdi, ol ynsany hukuklaryny goraýjy bir topar guramalar diýdi, şolara otuz ýyl bäri ýüz tutup gelýäs hiç zat edenoklar. Indi düşündiňizmi shemanyň nähili işleýändigini? Şoň üçin men çagyryp gelýän. gaýta-gaýta bir ýerde hapalyk bar bolsa, bir ýerde jenaýat bar bolsa, şu Günbatarda-da bar. Ýöne olar ýüzüňize şeýdip görkezende, ina biz adam hukuklaryny goraýas diýip bir zat görkezmeli, edenlerini hereketde, başga zat edýär. Şu ýagdaýdan çykmak üçin indi biz näme? Diňe halkyň özi öz güýjüni görkezmeli. Şo biziň haýyş edýän guramalarymyz bar, ýüz tutýan guramalarymyz. Şolar halkyň güýjüni görmese, şolar halk türkmen halkynyň hereketinden galkyjydan galkynjyndan ýeder etmese, şolar bir zadam etmeýär. Şolar biýekeje basyşam görkezmeýär. Diňe oýun oýnarlar. Hawa biz siziň arzaňyzy aldyk diýip jogap bererler. Hawa biz siziň meseläňizem gozgarys hatda gozgadygam diýerler. Ýöne şu gozgalan meseläň çözülmegi üçin ondan aňryk hiç zat etmeýärler. Olam diňe oýun üçin gerek. Diňe oýun üçin gerek. Ol oýunam şolar ýaly bähbitleri gorap saklamak üçin gerek. Ina bir tarapdan-a bir elbedena ina biz adalatyň tarapdary, ina biz hukuk goraýas, ina biziň guramalarymyzam bar, ina biz siziň arzaňyzam kabul etdik. Ina biz size arzaňyzy, arzaňyzda gozalan meseläňizem galdyrdyk duşupda. A ýöne näme çözdüňiz? Şony çözmek üçin nähili basyş görkezdiňiz? Nähili sanksiýa girizdiňiz? Nähili mejbur ediş çäresini ulandyňyz? Hiç zat. Otuz ýyl bäri hiç zat. Sebäbi näme? Sebäbi bu zatlaryň hemmesi oýun. Hemmesi oýun. Şu oýuna-da düşünmeýän käkeler oturyp, torty guş ýaly gagylap oturanlar bardyr käbir blogerler diýdi, aktiwistler diýdi, oppozisionerler. Şu zatlaryň 1%-ne düşünenok. Şuny düşündirip urýanam ol oda düşýändirler. Näme üçin? Sebäbi özlerini kod süňk oklanýan itler bar-a eýesi tarapyndan. Şon ýaly alyp barýarlar. Näme üçin? Agzylaryna bir ýöne boş süňk oklapdyrlar, şony garbapdyrlar. Hä, maňa süňk oklaýar bu eýäm. Buňa hiç zat dil ýetirmek bolanok. Buny tankytlamak bolanok. Otuz ýyllyk, otuz ýyl bäri şular hiç zat edenok diýseňem, ýok, bular eder diýýär. Şeý diýibem size-de umyt berýär. Size-de ýalan umyt berýär. Käbirleri düşünip edýär, käbirleri şony düşünmän edýär. Nadanlygy sebäpli, hiç zat öwrenmeýändikleri sebäpli diýip. Men şoň üçin şu temany täzeden ýene gozgap başladym, gaýtalap başladym. Şu ýagdaýy üýtgetmek üçin indi Biz geljekde mundan beýläk biz öz diktatorymyzy bir gezek tankytlasak şu Günbataryň haramzada guramalary bar, şu ýal-ýagy guramalary fondlardan ýöne pul alyp oturan, hiç zat işe iş bitirmän, gözboýagçylyk bilen meşgullanyp ispektakl, tomaşa oýnap oturan guramalar bar. Şolary biz üç gezek, on gezek tankyt etmeli. Serdary bir gezek tankyt etdikmi? OBSE-ni, halkara guramalary diýen, ol ynsan hukuklary goraýjy guramalary diýen guramalary on gezek tankyt etmeli. Näme üçin? Siz näme üçin öz borjuňyzy ýerine ýetiriňzok? Siz öz alýan puluňyzy näme üçin ödäňzok? Siziň siz döredilende näme üçin siz döredileňizde näme maksat bilen dörediliňiz? Döredildiňiz. Biziň hukugymyzy goramak üçin döredildiňiz. Türkmenistanyň töleýän salgydy bar şu şu guramalary saklamak üçin käbirini OBSE ýaly guramalara agza bolupdyr Türkmenistan. Şo guramalaryň saklanmagy üçin türkmen halkynyň töleýän salgydyndan pul tölenýär. Türkmen halkynyň daban aza bilen gazanylan girdeşisinden şo guramalaryň OON diýdi. Bütün dünýä saglyk guramasy diýdi. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy diýdi. Şular ýaly guramalary saklamak üçin Türkmenistan pul töleýär. O pulam halkyň puly. Emma bu guramalar näme edýär şo pula? Oýun oýnaýar. Spektakl oýnaýar. Şoň üçin biz şulardan talap etmäge hakymyz bar. O pul ýöne ýok, ýokardan gökden gaçýan pul däl bular. Siziň dabana dabanyň puly şoňa düşüniň. Şoň üçin edil Türkmenistanyň çinoniklerine talap edişiňiz ýaly indi sen biziň Salgydymyzdan aýlyk alyp otyrsyň, neg sen näme üçin biziň hyzmatymyzy edeňok? Sen näme üçin meň hukugymy goraň, meň aladamy edeňok diýip, sen şu ýurduň içindäki çinownikden talap etmeli bolşuň ýaly, şu döwlet, şu döw guramalardan, daşary ýurt guramalaryndan hem edil şolar ýaly talap etmeli. Siz, biz şony talap etmeli şolardan. Ýalbaryp ýüzlenmeli däl. Ýalbaryp ýüzlenmeli däl bulara. Talap etmeli. Siz biziň pulumyzy otyrsyň. Siz biziň daban azabymyzy bilen gazanylan puly otyrsyňyz. Haramlar! Ýöne ýekeje iş bitirdiňizmi şunça ýylda? Bitirmediňiz. Onda muň sebäbi näme? Diýmek, siz günäkär, siz jenaýat bilen meşgullanýaňyz. Siz garaňky biznes bilen meşgullanýaňyz. Diýip göni ýüzüne aýdybilýäňiz. Şonam etmeli. Şony etmeseňiz, şonda şanany şolara urmasaňyz, ýagdaý üýtgemez. Ol içindäkilere uran bolýaňyz, bular heşelle kakyp otyr, arkasyndakylar. Şonça begenýä. Şonça begenýä siziň urgy ýassyga he içindäki çinonikler bolsun. Bize ýetmesinler biziň oýnumyza düşünmesinler. Daşyndaky ol sogaty guşlar bar gygyrýan. Siziň ünsüňizi sogup ana bar günäkar o taýda. Ana bar günäkar Putin, ana bar günäkar ol içindäki oturan çinonikler diýýänler bar. Daşyndakylara dil ýetirtmejek bolýar. Şu daşyndakylara dil ýetirip ugrasaň derrew enesine ejesine dil ýetirilen ýaly bolýandyr käbirleri. Ýaňky aýdyşym ýaly ýa-ha şolar düşünenok, nadanlygy sebäpli. Ýa-da özleri şol oýnuň içine salnan, olam nähili salnan, siz biziň oýnumyzy oýna, biz sizden prezident ýasaly diýip şol şert bilen edilýär käbir ýagdaýda. Şolam edilýär adamlar. Hemmesi bilen edilýär diýibiljek däl, ýöne şular ýaly oýunda, indi oppozision güýçler diýip şolaryň oýnuny oýnap ýörenler bar. Şolar ýaly oýna girýärler. Siz biziň oýnumyzy oýna diýýär, bizi tankyt etme. Biziň oýnumyzy oýna. Siz özüňiziň o ýurduň içindäki öz liderleriňiz bar, biziň halamaýan liderlerimizi agdaryp ber, oppozisioner bolan boldy. Biz ertip seni oturdaly. Ýöne soň, ondan soňam biziň oýnumyzy oýnamaly borsuň. Olaram şoňa gol çekýär. Şoňa kaýyl bolup şolar bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Bu dünýä gyýasyýasaty şular ýaly Ýaman çylşyrymly öwrümler bilen edilýändir adamda, ýönemegine zat däl. Şoň üçin men soňky wagtlar indi mundan beýlägem şu meseläde şular ýaly temalara-da men aýratyn gepleşikleri bagyşlamakçy. Özem seredip görüň onuň şu daşyndaky totuşlaň bolşuna. Öňlerine süňkoklan ol itleň bolşuna serediň. Maňa süňkoklaýan meň eýäme dil ýetirme diýip üýrüp başlar. Umuman, şu günlük çemen siziň ünsüňiz şek, şek bolan esasy meselelem şulardan ybarat. Diňe siziň özüňiz gazanyp bilýäňiz, diňe öz aktiwligiňiz bilen. Daşary ýurduň guramaslaryna-da bil baglabam däl, ýurduň içindäkilere diňe aktiwlik görkezen ýagdaýyňyzda siz şularam sandyradyp bilýäňiz, da, e, dyzyny, e, injigini, olaňam injigini sandyradyp bilýäňiz. Iliň güýji, siliň güýji diýipdirler. Gepleşip bilmegi halaýan bolsaňyz, kanalymy goldaýan bolsaňyz, Abuna ýazylmagyňyzy unutyp ýazylmagy unutmaň, Laýk basmagy unutmaň, öz pikirleňňizi kommentariýa bölüminde galdyrmagam ýazmagam unutmaň, şu günlükçede üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň. Hormatly watandaşlar! Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş-bilişleriňiz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam ediň!